Togo Presbyteria Nyanyui Hame Agunyɔgbo Agbeti kɔ Presbyteria Nyanyui Hame ŋutinya tso ƒe akpe ɖeka alafa nyi bla asieke vɔ atɔ va se ɖe ƒe akpe ɖeka alafa asieke bla asieke vɔ atɔ. Nɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃ gbe gbe sia gbe. Ke míayi edzi. Axa enyilia, Kristotɔ gbãtɔwo. Dumemegã kple fia siwo xɔ mawunyaa na nyɔgboawo esiwo míeyɔ va yi la ŋutɔ metrɔ dzi me hena wode tsi ta na wo o, gake woɖe asi, gake woɖe asi le wo viwo ŋu. Wode wode suku kple Lezin heva zu Kristotɔwo. Woawoe nye fia kɔmedza vi ŋutsuvi eve, Abraham kple Yosua Kofi kɔmedza, Asafo Kplako vi ŋutsuvi eve, Alexander kple Ehrenfried Kplako. Fia Asa kple viwo, David kple Mose Ekplaku Agboyi kpakple Simon Xlixo. David kple Mose ekpla ku nye ame gbãtɔ siwo tso Nyɔgbo Agbetikɔ yi Jil kpo dzi hena lezen dede eye wonye nyɔgboviwo gbãtɔ siwo wode tsita na. Ame siwo zu Kristotɔwo kplɔ wo ɖo ƒe ɖewoe nye Efrayim sedaxɔ tso Daxli dome, Hana fiaxa fiaxagbe tso Botso, ti ya tso agbosu dome le ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple atɔ̃lia me. Enye afakala kple dzotɔ gã aɖe hafi va trɔ dzime xɔ ŋkɔ be Nikodemo. Kua dzo dzã tso Botso le ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple adelia me. Enye trɔsi alo adzedze si tsã hafi ɖe asi le trɔnuawo ŋu dzo yi Osɔfo Gill gbɔ ɖabia mawutsideta. Eya hã xɔ ŋkɔ be Nikodemo. Wozu fia tso nyɔgodala ve avei me le ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple adrelia me. Eya hã ɖe asi le eƒe trɔ̃nuawo ŋu eye wòxɔ ŋkɔ be Isak. Trɔ̃subɔla etɔ̃ siawo ƒe Kristotɔwo zuzu ʋuʋu trɔ̃wo kple dzokawo ƒe ŋusẽwo le nyɔgodu eveawo me eye wòzu yayra na woawo ŋutɔ kple nyɔgboawo. Nikodemo Tsiya ƒe viwoe nye Yohanes Kofi Tsiya si va zu tsiami vevi aɖe na Fia Lɛlɛklɛlɛ Gbãtɔ kple Paulina Bli Tsiya si va nye Abɔdzokpodada gbãtɔ le nyɔgbo agbetsikɔ. Nikodeme Kwadjo Dzã ƒe viwoe nye Siegfried Tɔgbogã Kwadjo kple Hermann Kɔku Kwadjo si va zu nufiala na hamea. Wo viwo hã gava zu nufialawo kple kpeɖeŋutɔ kpeɖeŋudɔ bubu wɔlawo le hamea me. Abe Aƒetɔ Yosef Atukwajo si kpɔ sukuwo dzi ƒe blaeve vɔ atɔ̃ sɔŋ kple Tea Seth Atukwajo si nye hamea ƒe kpekuhawo katã ƒe nunɔla ene. Isaac wozu fia ƒe vie nye Walter wozu fia si va zu hamemegã. Walter ƒe viwoe nye Emmanuel wozu fia, ame si va xɔ ɖe dɔyɔla aƒenɔvi Guigel Guigler tso France teƒe hewɔ dɔa kple kutrikuku la kple Jonas wozu fia si va zu katekist la. Efraim Sedaxɔ nye Kristotɔ gbãtɔ si ku la. le Betel. Togbɔ be enye nyɔgbo agbetikɔtɔ hã la, wova yi ɖii le nyɔgbodalave ƒe ameɖibɔ yeye si wotso na Kristotɔwo la me, elabena esi wònye nyɔgbodalavee woɖo nuwo katã ɖo na du eveawo ta. Wometso ameɖibɔ ɖe nyɔgbo agbetikɔ le ɣemaɣi me o. Eyae nye ame gbãtɔ si woɖi ɖe aɖaka me hã heku le ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple evelia ƒe gɔmedzedze. Aƒenɔ Hana Fiaxagbe si va zu hamedada lae nye ame gbãtɔ si tsɔ tre ku adegbe le esime wònye se be womawɔe

na maɖa tso trɔ̃subɔsubɔ, gbenɔnɔ, trɔ̃siwo kple azetɔwo ƒe fuɖeneame gbɔ ta. Wonana wodzona le dua me va yi sua nɔƒe ɖe Mission Kpo dzi. Kɔ yeye siae wona ŋkɔ be Betel. Ke nyɔgbo agbetikɔtɔ etɔ̃ koe nɔ Betel le Nyɔgbodalave. Woawoe nye Efrayim seɖaxɔ, Mose ekplaku agboyi kple Nikodemo kɔdzodzã, ame siwo hã ganɔ mission kpo dzi abe Betel lae la nɔe le nyɔgbo agbetikɔ abe ale si miakpɔe emegbe la ene. Nyɔgbovi gbãtɔ siwo wode tsi ta na le ɖevime lae nye Manase Agboyi tso Nyɔgbo Agbetikɔ kple Toma Klute tso Nyɔgbo Dalave. Míase ɖe afi ya na mi nɔvi vevi nyaselawo ke etsɔ míagayi edzi. Wotrɔ bɔkɔ na mi nye exléla Charles Vincent Prêtre National plus de 128. Bye bye.